Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamun pulang lawan ulun kaka acil didin. Nah hari ini kita kada balalah ka mana-mana nah ini kita lagi manuju tu nah nang di bawah tu nah nah jamban haha iya kah nah kalau di kampung ni. um banyu sakahandak mangaya da jaman kayatu tu nah ira um ni tapi video hari ini ni kada panjang um handak um mambedakan lawan jamban nang ada ni nah nah lawan jamban wahini ada nang babayar um pakai kiris nah kalau babayar pakai duit biasa kan banyak aja nah tapi ini babayarnya pakai kiris nah nang kaya apa um babayar pakai kiris nah umpati lah. Pilih bakacil Deden. Yang belum subscribe, like, comment, dan share. Nah, dibantu dulu lah. Mudah-mudahan makin banyak nggak belimpah nang menonton video bakacil Deden nang kayak banyu ni nah. Belimpah ruah nah. Nah, ya kah. Nah.
Jamban.
Nah. Nah, nih kita ada di Jamban. Jamban ini kalau di daerah Kalimantan rata-rata nih kita uh, banyak masih nang kayak ini. Ini lanting jamban lanting. Nah, ini gratis di sini, Mbak. Lanting itu kan. Eh, gratis di sini jadi uh, banyak sakahandak. Nah, tapi ada nang bayar. Kalau di kota rata-rata bayar kan. Nah, tapi ada pulang nang bayar pakai kiris hari ini. Nah, di mana yang kiri bayar kiris? Nah, umpat kita terus video Pak Kacidin. Ada bayar jamban nang pakai kiris. Nah, lah, nah lihat tipe-tipe Pak Kacidin. Sabalum kita maluncur ka jamban pakai kiris, nah jamban pakai kiris, ulun ijinkan ulun mandoakan bubuhan pian dulu lah. Nah mudah-mudahan sabarataan kita sihat wal afiat ya kan. Nah barajakan haja barataan nang lagi garing mudah-mudahan lakas bigas, lakas ampih ya. Nah. nang lagi bausaha, badagang, bahuma nah mudah-mudahan sehat wan barajaki haja barataan jua lah. Amin amin ya rabbal alamin. Judul video nya ini dibuang sayang jadi ada video handap haja pang video nya ni nah. Kita. anu pas ke toilet ne sakalinya bebayar pakai qris ne ini jadi bagus ni informasi mudah-mudahan bebuhan um kita tehibur lawan informasi ni lah um ya kala iya kah nah ini video nya lah nah di tonton video ni dijanaki video ni sampai tuntung lah um terima kasih nah kita lihat um nang kaya apa tu deh um toilet atau jamban bebayar pakai qris um. Nah, ini ada yang hanyar di Jakarta dah. Nah, ke WC aja bayarnya nah kayak ini nah. Nah. Nah. nah. Bayar bila ada duit-duit pecah maka duit uh, uh, anu di sini ada. Nah, pakai kiris bayar. Bayar ke WC pakai kiris so ini di Jakarta. nah. 2000

Terima kasih Mas.
Oke, makasih. Siap. Oh, mantap. Nah, itu tadi adalah imponya. Nah, ke WC, ke toilet, ke jamban pakai kiris bayarnya di Jakarta. Nah, ini bisa kada lawas bisa ini di sini dua tahun memang sudah jadinya. Nah, di, di sini dua tahun. Nah, ini bisa kada lawas ada di Banjar kayak ini kena. ya kah? Nah, ya disiapakan lagi ano saldo kiris pian lah nah, kalau hendak ke, ke WC kena. Bila kada haro kada kawa. Nah, bisa uh, tekami di selawar kena ha. Ya kah? Nah, Nah, terima kasih. Ini infonya sampai di sini aja dulu lah. Terima kasih nang sudah menjanaki video Pak Kacil Didin sampai tuntung. Mudah mudahan kita barajakan haja barataan. Ulun akhiri wabilahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakacil didin balalah tarus.